Eh, na mixaweta hinkwenu etindhawini ta ku hambanahambana laha mi ni wachisaku mi ri kona vito ra mina ka ha ri mina Baderich Mathebula eh ni la ku vulavula hi album eh ya Benny Mayengani eh leyi ya tiko ra ka hina ni la ku endla the few analysis eh about this album eh ni swi tsale nyana hansi ta ku ni nga rivali eh tola ni kha ni analyser swinene. ni kha ni yingisela risimu hi risimu and then ni ta kota ku conclude something about this uh, album eka ka siku ra namuntlha so ni lava ku this video yi va very short eh, and a leha so album leyi loko munhu a ri a a yingisela ro sungula hi twa nga ri a yi bi I believe most of you got that impression loko wa ha ku yingisela hi twa nga ri ha yi beni i i i i i tlange thyaka lawani but that is not the case loko u yingisela more times u ta swi vona vutshila lebyi nga tirhisiwa. eka this album but there is more room for improvement they can improve kun'wana na kun'wana mara album yona lexi ni nga xi vulaku ya hisa swinene mara loko wo yingisela ka or kambirhi or kanharhu i ta twa nga ri hayi a yi bi mara ya ba album leyi swinene ya ba swinene se na le ku sungula hi ti-title. Contenders. Tinsimu leti ni twa nga ri hi to ti-hit kumbe leti ni twa nga ri ta fit-a ku va ti vitaniwa title track a swi tiva ku title track ya album leyi i tiko ra ka hina ku na tinsimu tin'wani ti nga kona lahawani leti ni la vulavulaka tona leti ni twaka ku nga ri i ti-hit ende ta fit-a ku va ti vitaniwa title of this album so. yes risimu ra tiko ra ka hina yes ra fit-a ku vitaniwa title track na rona ra ba swinene um leyi nga track number three and then ku va na risimu leri nge wa magida vusiku um that track ya ba swinene actually that is track leyi ni belaku la ka ka ka album hinkwayo. hi yo track leyi ni yi nyikaku number one ku na vutshila byo tala ngopfu lebyi Benny Mayengani a nga byi tirhisa matirhiselo ya yena ya ririmi matheme lama nga ma tirhisa swigaririmi leswi a nga swi tirhisa ka risimu leriya ra magida ya vusiku so hi ro risimu leri ri ni nyikaku number one rin'wani leri ni twaku nga ku ra fita ku va. title contender i risimu leri ra xibekharani na rona ra ni bela swinene and then na risimu ra hleluko hleluluko ra ba swinene risimu leriya na risimu ra mbewu ra ba tinsimu leti nga ti-machine ta five ni twa nga ri ta fit ta ku any of them . ti nga va ti-title contenders ka album leyiwani ti nga fita ku va ti name album leyi nemiwa e among any of these songs leti ni nga timixina ta five tiko ra ka hina wa magida vusiku xibekharana hleli luko na risimu ra mbewu and then ni ta ka tinsimu ta le byaleni or tinsimu leti cinisaku. leti ni ti vonaka ti cinisa swinene ka ka ka this album risimu rin'wana ri nga kona leri cinisaka ku karhata ya le byaleni nsimu leri ra xiwawa i risimu leri ni twaka ri ba swinene and then na risimu ra ganga mina risimu ra mahinyahinya. um na risimu leri a ku na tava and then na tiko ra ka hina um ni twa ngo risimu leriya ra cinisa swinene ni pfumela loko vanhu va kha va va va ya tiphadini ma-December lama va ta va kha va ri tirhisa swinene mi ta vona vamasiva vo tala va ta va kha va nghena hi rona risimu leriwani ra ba swinene. ri na that traditional tune ya mayimbelelo ya Xitsonga leswi endlaku ni ri tsakela swinene risimu lera tiko ra ka hina mara ka tinsimu leto cinisa tinsimu timbirhi leti ni ti nyikaku ti nge leti i ganga mina ganga mina na risimu ra mahinyahinya ganga mina yi ni tsakisa ngopfu hi leswi a swi endlaku loko ri cinca risimu leriya mayimbelele. lama ma endlaka loko ri cinca inside ya ku ri cinca ri ri chaya ti-instrument ntsena i ni tsakisa hi marito lama a swi ta nyawula he ya minimini sweswiya a ni koti ku swi yimbelela kahle mara ma ni pfumela ku ma ni twisisa ku ni vulavula hi ncini loko a fika a vulavula marito lama ya ne swi tisa kick swi tisa vibe yin'wani yikulu ngopfu eka eka that song and then. Tinsimu timbirhi leti ni twaku i nga ri tinsimu leti ti ti fike ti ti endla swi swin'wana swa kahle ngopfu beside leti ni nga ti vulavula ni ti vulavule ri mara ni lava ku ku focus-a nyana ka tinsimu tin'wani timbirhi risimu ra ganga mina na risimu ra mbewu tinsimu leti lexi ni nga ti langutaka swona. xa common i ku tinsimu letiwani a ti a ti cinci ti chaya instrument ntsena ti cinca ti yimbelela swin'wana ni twa ngaku leswiya swo loko risimu ri fika ri cinca u nghenisa marito man'wani i yimbelelela swin'wani laya ni twa nga swi sasekisa risimu la ka liya ya Mbewu lowu wa ku n'wananga yini yini that thing ne. it make like i say i ku chela viriviri exixeveni swi endla ku xixevo xi nandziha um na le ka risimu leri ra ganga mina leri a ni nga swi vula leswiya swo a swi ta tsakisi yini yini instead ya ku ri fika ri cinca hi roxe ri chaya ti-instrument i fika a taka that thing a yimbelela that thing and then i swi swin'wana swa nandzihisa risimu na loko mo tsundzuka risimu leri ra zing um na zong leriya ra ra pris rhangani kha ku ri na ben mayengani um mi ta swi tsundzuka switayele swo taniya swi ri kona ka ka risimu leriya laha laha Joe na yena a fika a nghenelela na Ben Mayengani a fika a nghenelela Joe a fika ku cina rhangani yini yini swo fana na leswiya swi meka risimu ri nandziha swinene and then xo hetelela risimu tinsimu leti actually ta hinkwato ta ni bela ko va na risimu rin'we ni nga na yi solo nyana ka rona le ra nkata leriya ra ba. a ni kaneti sweswo ra ba risimu leriya ro va na problem yaliya yo ku ma titwa ku ti-beat leti ta risimu rini ti ri obvious ngopfu a ni la ku vulavula ngopfu hi swona mara vo tala mi ta yima na mina ku risimu leriya ra fana na beat leti ya fana na i risimu leriya ro no la ku phuza ni famba. so i think eh, hi khona nga ta ku album leyi yi fike yi beda ngopfu ka risimu leriya na marito man'wani like va ntsone nyama va bushi va ntsone khonda is a repetition eh so that is the only mistake maybe loko risimu leriya ri nga ri kona and then maybe wo lo endla remix ya tin'wani ta tinsimu letiya it will be much better so hi leswi ni nga swi vulavulaka eh hi album ya ben mayengani eh album leyiwani Loko u yi yingisela kambirhi ka nharhu u ta twa nga ku a yi bi na mina loko ni yingisela ro sungula ni twa nga a yi bi mara what I can tell you I have changed my mind ni cincile miehleketo ya mina album leyi ya ba yo lava i yingisela nkarhi wo leha and then you will pick up ku risimu leriwani album leyiwani yi yi chayiwile swinene a ni tivi n'wina kwala mi ni wachaku mi ri kona mi mi vonisa ku yini album leyi mara xo hetelela. Ni nga tsundzuxa Ben Mayengani na team ya yena ta ku nkarhi wun'wani swi nga va much better ta ku maybe va ngetela ti producer-a because lexi ni nga xi dyondza hi xilungu ve ri first impression last. Leswi vanhu va swi twaka ro sungula va tala ku swi tika ka swona hi minkarhi yo tala so swi nga va kahle nkarhi wun'wani va va tirhisana na tiphurodiwusara tin'wani and then va vona ta ku tinsimu ti va na first impression ku na tinsimu tin'wani ta tinqambi tin'wani. na ta Ben Mayengani tin'wani mi kuma ku hi ku ri yingisela ro sungula mi vhe mi swi twa ku risimu leri i hit so ka album leyi a swi vangi hi ndlela yaleyo swi teka nkarhi wo leha ku va mi swi twa ku tinsimu to tala i ti hit ka album leyiwani se lexi va nga improv-aka xona hi xexo ni xi vonaku eka siku ra namuntlha ni khensile ni nga tsakela ku twa mavonelo ya n'wina inkomu mi va na siku ra kahle.